Awle, tun tum ve deuhah chuan aa tunlai lar em em mai, aa sawhthing chungchang, sawhthing hral chungchang a ni a, hei zpm a han sawrkar a nia a intiam angin hei sawhthing an han hral dawn tan a nia, mahra chu hei buaina a awm tlat mai a, aa FB ah te aa aa YouTube channel hrang hrang te pawh en tur a awm ang a, a lar khawp mai a news hrang hrang te pawh aa. sai lam leh cham ringin a sawh thing a an hral a, amerawh chu forty per cent hmun sawma thina hmun li kha a chhia angin an sawi a, chu chuan sawh thing hral leh zel tu te ute lakah khan a buaina a thlen a, chuvang chuanin sorkar tan pawn buaina a awm thei nia sawi a awm a, chu chu hei tunah. Channel pakhat Vantawng Vantawng official channel te hian a hmunah kalin a thil awm dan a han zawng dawn a han chhui dawn a nia a chu mi chung chang chu han sawi dawn a pawimawh khawp mai a aw a an kawmtu Vantawng official channel hi aw khawngaih in lo like eng emaw in lo subscribe bawk anga aw chu mi chung chang chu kan react dawn a ni aw thlir ang aw. Vantawng official channel thlir tu zawng zawng te duhsakna chi bai kan buk chauh a vawiin hi ram tuk thla February ni sawmhnih pasarih ni nga ni. kum sanghnih sawmhnih panga a ni a, hei tun tumah hian Sai Lama kan kal a, tuna kan awmna hi Pu Kelalsap Dawla Sai Lam VC Vice President thin an te in a ni a, ka a nih hi Pu Sap Dawla a ni a, tin a nih hi Pu Lalduhawma VC Member tun a ni lai mek a ni a, helai kan lo kal chhan hi thu hma tlem han neih a tul a, kan han sawi hmasa ang a, tunlai hian Sai Lam leh Chamring a lar hle mai a, Mizoram pumah A kan kut hnathawk kan kut hnathawktute inngahna ber sawhthing hral chungchangah sai lam leh cham ring hi an hming chhia tih loh theih a ni lo a, tun dinhmunah hian kan lo hriat angin an tun hnai maia sai lam leh cham ring sawhthing metric ton sawm, quintal, za an lak chu eng emaw zata chhia Reliance company a leitu lamin An la chhunzawm duh tawh lo a, Mizoram hmun danga sawhthing chuingtute tan pawh harsatna a siam thei, tiin helai hi lar khawp mai a, tunlai Mizoram titi a tling a. Chulaiah chuan kan channel hian a hmun ngeiah kalin khawtlang hruaitute leh sawhthing buaipuitute kawm hi a thain kan hria a. Tichuan vawiinah hian thu hma a pawimawh kan tih kan sawi hmasa, uar taka ka sawi duh chu he thil hi politics inchirhthehna lama tuman min lo ngaihsak loh. kan duh a, kan tum ber zawka chu heng kan kut hnathawktute Sailam khua leh Chamring khua te hian engtiang takin nge an lo buaipui khatiang taka sawhthing chhia a kha an lo pe chhuak reng em? A leitute hnenah khan tih te an buaipui danah han tuna kan thu hriat chin laia a chhia tam lutuk ang chi te kha thu dik A ni em? An ni hian an pawm em? Tih laia kha Vawinia hian kan sawi tum leh kan zawh tum a ni dawn a, chulai chuan ngaithlatu mipuite pawn. A pawimawh khawp mai kha lai kha a ni e, a politics hrim hrima a va insawi sel a, a va inchirh theh lam ni loin aw thil awmzia dik tak kha mipuite zeldin vak vak loin maw a hmun ah tikhan a awmzia dik tak te Anmahni hian fih an chauh em tih te pawh kha a an zawt chhoh zel tur a ngai ila, aw zel din vak vak loin ti khan ah anmahni pawhin an rinawm a rinawm a, ah VC member ni lai te ah Vice President hlui lo ni tawh te an ni a, ah chumi chu a pawimawh hle ka hria, aw thlir zel ang aw. Rilru fim tak pu a min lo ngaithlak sak kan duh a ti chuan Pu Sapdawla hi VC Vice President kha mi sawhthing hral hun laia mi kha a ni a tin Sai Lama chuan sawhthing a commission han ti ta ila la a khatia phai lamah te hun rei tak atanga lo hral a khatiang anga lo buaipui ngar ngar tawh thin kha a ni bawk a tichuan vawinia hian anni hian kan sawi ang khan enge tunah hian kha thil a lo ir chhuah dan te vawiinni thlenga an dinhmun engkim an hre ve vek a social media an khua lar dan te chulaia chu enge sawi duh an neih khatiang taka sawhthing chhia kha an khua hian an lo sak lai reng em ni tih te kha zawh bik pawh nei lovin tikhan thu kan sawi hawng pawp ang a, Pu Sapa hian thu han sawi hmasa ta sela chumi zawha a pu duh awm an a sawi ang a, an thusawi kar laka zawhna a awm anih chuan kan lo pawtchat dawn a ni. Awle. Vantawng channel ina ram pum huapa sawhthing hralh chungchanga kan mual phona te leh media ah te kan hming thanna zawng zawng te ah insawifiah theih vena tur hun chance min rawn siamsak hi kan lawm khawp mai a, kan dikna chanvo leh kan lo tih dik lohna laia pawh Sawifiah theihna hun kan nei tura hi an chunga hmasain lawmthu kan sawi ni se la, nia kan hriat tawh theuh angin tam tak chuan kan hre vek tawh ang a. Ropui Liani Company hian duhsak takin helai Sailam khua leh Chamring khua te sawhthing neitute manganna hria in lei turin min han thlang chhuak a ni a, helaiah Self Help Group te nen tiang khan theih tawp an chhuah a, sawhthing hi ni sawma order kan hmu a February-a chuan ni sawm pathuma pu dam kan han tih kan han siam thleng vekin ni sawm leh paliah hian helai sai lam hmun atang hian a chhuak leh vek a ni a, chuan sawhthing hralhna chung changah pawh hian helaia a latute buaipuitute self help group lama mi te pawh sawhthing neitute hnenah fimkhur thei ang bera latute pawhin tih a ni a chah te pawh kan inchah a. Amaherawh chu, Mizoram sampul tur, sorkarin a sampul tur atana a thawnthlak tur a nih thu lai taka hi chu kan hre lo thun thun a ni. Chu laia chu. Aw, khalai kha a pawimawh khawp mai a. Ah, ni sawm khanin aw, anmahni kha a rawn thlang tih an hria a, ni sawm pathuma ah bul an tana an dah chho a nia. Amaherawh chu, chu a sawi ang khanin a sampul tur a ni tih kha ah an lo hre lawk lem lo a. ah sawhthingah chuan hei a bal te alo awm a, a tlen a tlema chhe lai deuh te leh a han chaw a ah a hmelhem deuh lai te a awm duh bawk a, kha kha aw a sam pulh a tur a ni tih chu hria se aw sawr ah sawrkar an mahnia ah midang zawng zawng aia ah uluk tur a ni tih zia te kha ah hria se chuan tun ang em em a nih ka ring lo deuh hlek a, an mahni pawh an fim khur ka ring a, amerawh chu chu a sam pulh a nih dawn lo vang a a chhe tak a tih kha a tul. a tul tih la lam ni lo in anmahni pawh an lo in an lo fim khurh zual theih nan an ti nia. Nia kan bengvar tawk loh vang te pawh a ni ve thei tho ang a, chuti chung a pawh chuan ni se la fim khur tur chuan theih tawp in kan in ti a, sawhthing chaw tu ten a an paih vel te pawh hei ka thianpa Pu Duhawma kan VC member hian nakin ah te a la rawn sawi tur a ngai ila ni e, sawi tur tam tak a awm a helai ah hian. Kei hi sawhthing kum sawm chuang mah ka lo la ve tawh a, bag zaruk te, bag sang dawng te, bag zali zanga tih vel te pawh thawn thlak hi kan nei ve fo va, chungah te pawh chuan sawhthing kut hnathawk tu ten hah taka an thawh, sawhthing tha karah a tam te lo awm ve thin a, tin sava velina a lo ei hek palh te leh chaw hek palh te chutiang te chu lo awm thin a, chutiang te chu hlawhfate nena ti dur dur kan nih avangin i lo vawm lut tawk te kan awm ve thin a ni. Chung anga te pawh chu khulaia kan lakna te pawhin thlalak te pawh min rawn thawn a, a tip khatah hian bag nga bag sawm bag bag zaruk ah hian bag sawm pawh ting lo ang e chuti ang vel te chu paih a awm thu te min rawn hrilh thin a, lei hi chu turah ngai sa hrim hrim i lei a cho chhuak kan nih miau avangin e tin chaw hek tih chungchang lo thang thin te pawh hi hmanrua cho kan nia a hek lo thei lo a ni, kha kha chu vai pawh hian an hrethiam vek. I lei hi awm thin na te pawh hi a tam lutuk a nih loh chuan an hrethiam a chhan chu kut a la chhuak pawh kan ni lo va i chu vang chuan i lei a cho chhuak kan nih avangin lei hi chu awm tura ngaih kha a ni ve hrim hrim a chuang velah erawh chuan kan than danah erawh helai khuaah pawh i sawhthing tha lo deuh hlek lo cho te pawh an awm ve tho a ni tih te pawh kan hre tho va amaherawh chu bag thum ai hian a tam thei lo hrim hrim a ni kan han inchhui vel pawh hian chuti ang vel chu ih kan nihna kara tuna Mizorama media kan han than danah te leh ah a sawrkhar mek te pawhin a an han au chhuah pui angah te pawh ih bag sawm ah bag engemaw zat tawn sawmah tawn li vel chhia ang deuh tho a kan han thang erawh hi chu ih ni theiin kan hre lo a ni kan thinlung a dam thei lo a ni. Aw kha an sawi chhoh zel a nia. a chhe tawk te chu a awm ve ang a, amaherawhchu chu lehlamah chuan sawrkar lam han thlir pawn mipui mimir an thlir danah hian hei a rinloh dan deuhin a rilru a rawn kal thei a, hei comment hrang hrang te han thlir hian a sawrkar zawk hianin anlo intiam ve tawh si a, an la chhunzawm thei lo ang a, anmahni in buai hlauin hetiang hian chhuan lam zawngin an ti tih te pawh hei ri kha a rawn awm a, comments te section hrang hrang te. han tli hlan khakha chutah chuan amerawh chu a sorkar ho va dem ngawr ngawr tur lam nilo in aw khan sawi zau deuh lawk anga helai hi sorkar hi ah kan hriat theuh angin hei ah a rawn that hmel viau mai a hei an that pawh ka ring a ah kan beisei nawm chhun te pawh ani tawh ang a ah congress te mnf ten kha leh chen kha min hruai tawh a ni. Chuan zpm hei a rawn sawrh kar a, an au hlai ber pawh pakhat pawh a ni a, sawhthing hi maw kut hnathawk tu te tana a rawn ding chhuak an niin ka hria a, aw tlang ram te ham thatna kha a ni dawn ka hria. Hetianga boruak a rawn awm hi chu a pawi ka tih pui khawp mai a, an mahni tan pawn next in thlan leh zel ah te pawh kan rin ang hian lo ni lo ang tih kha a hlauhawm ka ti a, kan rin ang hi ni ngei bawk se ka ti a. a tha takin ah Pu Tete te aw Berry la te an tha theh thawh hlawm bawk a, Pu Duhawma te thleng pawn ah heng channel hrang hrang te an lo thlir chuan an rilru ah chuan chu chu thei tawp suah se aw a in tiam ang in awm ngei bawk se tih chu ka duhpuia mipui te pawn ah kan lawm zawk a rinawm a, a rin ang in awm lo se. Kan rin lo ang hin lo ni se tih a lam ai chuan an an kan rin ang ngei hian awm sela aw mipui te pawn a ring ila sorkar chuan zawm zel che tih te pawh kha rilru khan awm zawk umm ai thla zel ang aw. Tih a sai lam a pawh hi kan tih chhiat ah erawh chuan kan pha miah lo chu lai ah chuan commission dang tam tak ah te pawh khatiang kha lo tam tawh thin tih khatiang ah pawh khan fimkhur tu te chuan kan in ti fo thin tih lai te kha kan sawi tel duh a, tuna kan chhiat harsatna mualphona kan han tawh te pawh hi a ram pum ang pawhin kan inenna turah te pawh hmang ila a khuaa te pawh kan inenna turah te pawh kan inhmang tho, amaherawh chu a u chhuak deuh hlek a ni, hei hi chu vawi tam tak lo la tawh ka nih tawhna atang pawhin ka thinlung chu na deuh hetiang zat siam in rawn puh erawh hi chu thlalak te pawh kha pali panga vel te a awm a, khatiang te pawh kha a khatiang vel kan lak thin a kha chu tam mai, amaherawh chu a hmun ngei a saw thing neitu te min hruaiin min en tir sela tih te pawh hi rilru ah chuan a awm ve zawk mah mah a ni, amaherawh chu chung. Aw, a han sawi zel a, amah pawh kha cho viau in a rinawm a, a rinawm tawk ka ring bawk a, a che deuh te lo awm mah sela amah khan a hmun a kal a, en fiah ngei te pawh kha an cho in ka hria, aw he thil hi chu a na mai lo a, ram hnuk khawih thei thil a nia a sorkar pawn a lo ngaihthlak sak se aw chu chu ka duh pui khawp mai. Chu ih thleng thei tawh lo turah ngai ta ila tin ih hun kal zel turah pawh kan sawi duh chu hetiang takin mual pho mai ila ih a bo avang awm lovin sawhthing chingtute ta kan laksak ang tih kan sorkar pawhin a mir thei te. kut hnathawktute min khawngaihna a lantirnaah hi he thil avang hian min tawpsan lo sela a vai hian min laksak vek sela tih hi kan duhna chu la ni fan reng a ni tih te pawh kha Zoram mipuina kan hriat atan te pawh kan han sawi duh a, tia amaherawh chu kawng leh lamah chuan kan sawi leh sawi hnu hetiang zat chhia a min pu erawh hi chu kan khaw thinlung hi chu a dam thei lo tih lai erawh kha chu a chhia kha a lo awm ve lo thei lo tih kha chu in pawm thlap a, amaherawh chu khatiang zat ang em em. Nuna social media kan hmuh ang kha chu a ni thei ngang hian an hre tlat lo, in hre tlat lo tihna a ni ber a ti rawh a. Khalai kha KZ eng zat nge? Helai khan Quintal eng zah nge? Sai lam hming lo kha an leh kah. Helai hian Quintal sawmnga chauh lei a ni ta, in in sawm thum hnena peh lei a ni a, Quintal khat leh kei sawm sarih aw Quintal khat leh kei sawm sarih ang vel chauh kha a ni ta, chuvang chuan mi an fimkhur em em an chin a ka sawi leh sawi tuan khan Pu Duhawma hian rawn sawi tur a nei ang a, sawhthiang neitute pawhina an fimkhur zia chuan Pu Duhawma hian sawi tur ala nei teuhin ka ring leh hmasain khawneihtu nih dangin mahni hming te pawh kha inthuah tih sa ve leh la Lalduhawma ka nia village council member in ka awm mek a ni e tuna kan rawn sawi tak ang khan Eh, Sawhthing, Reliance Company a hralh tur kha keini khuaah quintal sawmnga kha kan chanvo a nia. Chu chu Ropui Liani Group, Self Help Group ten chu chu buaipuiin eh, chawng duh theuh kan nei avangin chhungkaw sawmthuma ruahmanna a siam a. Tichuan tuna pu sapa nan sawi tak ang khan chhungkaw khat khan quintal khat leh kg sawmsarih a kha kha kha chhungti nena chhungkaw sawmthum ina kan pek khawm a kha a nia. Tin, khamiah khan ni e, ih a hral hmasa tur kan nei avangin, E. Theih ang tawk chuan kan ropui liani group hruaitute erawh hi chuan a tha taka hralh turin mipuite e khami hralhtu tur ang chi te kha chu inhrilhriatna kha a awm a ni. Chutiang chuan ruam hmanna siam ang khan an kal chho ta a. Tichuan e quintal sawm nga kha helai atang khan pek thlak kha a ni ve ta a. Kan hriat angin tuna kan han sawi tak ang khan e chanchin hriat nuam lo tak mai khawtlang hmingchhiatna lian tak mai a lo awm ta a. Helai chungchangah hian. sawi ve duh VC kan nih anga sawi duh kan neih lai thil a awm a, chutah chuan kan sawi duh kan sawi fiah nan thil tlem te kha kan sawi hmasa lawk duh a, Sailam khua hi serthlumah kan hming a tha ve em em a, tin chu bakah kan eizawnna lian tak pawh a ni, tin chu mai ni lovin handloom puan tah hi kan hming thanna leh kan eizawnna bul pui ber pakhat a ni bawk a, tin faina thungah hian kan khawtlang hi kan theih ang tawkin kan VC kal hmasa tawh te atangin eh, kan khawtlang hi faina thuah nasa takin kan inzirtir bawk a. Chu. Aw, a han sawi zel a, aw serthlumah te leh a puan tah chungchangah te pawh kha aw an lo hming an lo chhiar ve tawh tih kha a rawn sawi a. Aw zpm atan phei chuan a pawimawh ka ti a, anmahni hi hei ah anmahni hi fak tlak pawh an ni a hei, anmahni hi an an veng hrim hrim an khua hrim hrim hi ah chawi nun tlak maw ah, an taih mahna te maw an thawhrimna te leh an lo thil tih an kut hnathawkna an lo chhuanawmna ah khanin tanpui tlak maw hei ah an tana hamthatna pek zel tlak niin ka hre hrim hrim a, zpm tan phei chuan a kha sawh sawh thing mai bakah a serthlum te a rawn sawi a, khang te kha ah kut hnathawk tute ah hamthatna tur ang chi sorkar in an lo inti em tawh ang chi. Khatiang a sawh thing mai ni loin thil hrang hranga Zofa te a kut kan dawh ngai lo e tih vel maw kha an hla te pawh kan ngaithak chuan khatiangah khanin a awmzia ril tak leh thuk tak neiin ka hria aw zpm a vote tu pawh an nih ka ringa an tan tlan pawh ka ringa chutah chuan sorkar pawhin ngaih tha lo se chuan hmun hrang hranga thingtlanga thil hrang hrang thlai chi hrang hrang chengtute tan. A pawimawh in ka hria a, tuna kan thil sawi kan khel mek pawh hi sorkar hian a in sawi ang in maw a lo intiam tawh ang in ding ngei se ka ti pui khawp mai a, a mipui te pawn ka ring bawk a kan tih tlan chu chu a pawimawh khawp mai clear zel ang. Thil pathuma chu kan khawtlang hruaitu ten vei tak te vei in serthlum kan harh chhuah tur a pawh hi a tha thei ang ber a, Sai lam atanga product neih hi kan tum a ni. He chu vang chuan khaw thenkhat pawh hian leh a sawng lai Aizawl kan bazar nu tam tak te pawh hian sai lam serthlum hi hming an lo haw tir ve fo thin a ni. Chutia khawp chuan a serthlum te pawh tha taka hralh chhuah hi kan lo tum a ni a. Tin, puan tah pawh hi sai lam puan tah nge nge an tih theihna turin in tina tah an nih ang hian puan tah handlum lam ho tu te pawh hian nasa takin khawtlang hruaitu te nen atang kawp hian zirtirna kan pe thin a ni. Tin chu mai ni lovin Eh, kan hmingte hi a Pathian zarah a lo that ve avangin tun mekah pawh New Delhi-a handlum ai awin mi pahnih an fel chhuak mek bawk a ni. Kan kut kawih ngei mai kengin chung velte chu kan dinhmun a ni. Aw, tuna sawi ang khanin a zpm sorkar tan pawhin chuan a pawimawh leh zualin ka hria, anmah ani sai lam hi maw? A sawr sawh thing hrim hrim lam ni loin kha tuna rawn sawi ang khanin a serthlum ah te pawh an hmingthanna a nia, serthlum. bazar nu hote pawn kan khawhming an lo hawh tih hial in a rawn sawi a, chun chu chu mai bakah handloom puan tah lam thlengin he kan sawrkar tuna zpm pawh hi an vote that ka ring bawk a, anmahni ih anmahni tan anmahni khawtlang tan a tha nia ringin an vote fur ka ring bawk a, aw zpm hla te pawh kan ngaihthlak chuanin Zofaten kut kan dawh ngai lo mahni kut keh a ding hnam kan nei tih ka tih ang khanin a sawi tur tam mai awin rilru pawh a awm tam ka ring a khatah hianin an mahni chu ah an dik ve pawh ka ring a a sorkar pawh a fiah ngam khawp in an awm niin ka hria an zahawm khep khawp hle mai an mahni pawh hi hei ah V C member te ah vice president a hial lo ni te an ni a ah sorkar pawh ngaih thalo se ka ti a ah chhut nun se. ah anmahni pawn tunah lei a la har a nih pawn ah nakinah ah in upgrade chho in maw a zir chiang se ah chu chu ka rilru awm dan in ang ni pawh a nih ka ring umm thlir zel ang hmuhnawm khawp mai. Yak chungte chu kan sawi duat duat na chhan a chu saw thing tun mek a eh ropui liani group kal tlang a reliance company a hralh a kha za ah quintal za ah sawmli chhia anga chhah na kan han awm mai lai a hi hriat thiam har kan ti khawp mai a. Saw thing hi tuna phu sap dawla han sawi tak ang khan vai Marwari lianah te pawh vawi tam kan pe a, chutah chuan mahni mimal anga pe tawp tawp lovin saw thing neitu te tang rualin association ang deuh va dingin chutiah ang chuan khang ang chi saw thing rawn latu tur te hnenah khan ruahmanna felfai tak a siam thin a ni. Chu chuan ni avangin a khalh dan kawng thu-ah te, a man leh mual thu-ah te, a fai that leh that lo thu-ah te, kum eng emaw zat theih tawp sai lam khutlang hian theih ang taka, theih ang tawka tha-a kan hralh chhuah theihna turin leh man man zawka kan hralh theihna turin ruahmanna a lo siam tawh a ni. Chutia anga ruahmanna a siam mek laia tun meka kan harsatna leh a rampum anga hmingchhiatna kan tawh laia hi mak kan ti a. I awih har hi kan ti khawp mai a. Tun mekah hian i thalai kara kan sawi kar thlak lawk duhah chu tunah hian sawhthing Mizoram sawrkharin a lak mek avangin chhungtin hian tunah hian kan cho deuh mek a, mahni chi chi chhuah tur te leh hralh tur te kan cho tan mek a ni. Chutah pawh chuan i felfai taka kan hralh chhuah a, felfai taka i a leitu tan te pawh na lova hralh chhuah a nih theihna turin kan inzirtir nasa em em a. Tunah pawh hian a chi tura kan hralh kan chawh chhuah mek leh hralh tura kan chawh chhuah meka hi Sai Lam khawtlang ina sawhthing a neia hi a chhe reng em tia hi en kan chauh a ni. Kan hmun ngeiah hian min rawn en fiah se la kan sawrkhar pawn rawn en fiah se in sawhthing latu Marwari kan tih ho zawng zawngte pawhin tun meka kan chawh meka hi rawn en se tia hi kan chauh a ni. Eh, chutah chuan. Aw, a pawimawh khawp mai kha kha maw, amah pawhin a inhuam a, a an chau bawk a, en fiah ngei bawk sela, a ni reng em tih te pawh kha hriat a chakawm khawp mai a, aw an dik ka ring bawk a, sorkar hian aa vawi leh khatah a lei ṭeuh ṭeuh thei lo a ni mai thei a, tunah hian a buaina te pawh an tawk ve ang a, thil hi aa kan ngaih ang ngawt ngawt hian a lo awlsam kher lo mai thei a, eng emaw tih fel ngai tam tak kha a awm thei a ni, aa ṭhenkhatah aa ri kan hriat dan phei chuan. Aw a lei lei vek seng lo a nih chuanin aa vai te hi lak tir se chuan aa kg sawm kg a sawm nga a nih loh na kha sawrkarin pek belh se tih ang zawng te pawh khan a awm ta a tunah hianin aa sawm nga kher kha aw an va phut ngawih ngawih pawh a nih loh maithei a chaw hun lai te a nia aa sawm nga tling loh deuh pawn aa sawm li te emaw thum nga ang bawr vel te pawh khanin. A mipuite tan a lam an thaw khat tho niin ka hria chungte chu theih tawp a, an chhuah sak se, hma'n lak sak se chuan a leh peka kum lamah te phei chuan a sawm nga an lo intiam tawh a nih phei chuan kha ka tih ngei ngei tum se a, ka duhpui khawp mai a, a thingtlang lo nei mite an kang chuanin a a chhawrtu tu te chu kei ni tho maw a sawhthing ching ve lote tan pawn pawisa a tam kha chuanin ram economics zel a nia a khawpui mi tan phei phei a thil hralhna nemaw. an bungrua hralhna thleng te pawn hamthatna a ni thei a kha kha economics kha a lo kal kual reng zawk a ni a chu chu a pawimawh khawp mai a ah sorkar pawh hian ah ngaihthlak sak se thinlung tak tak in maw amah ni pawh an ah an intiamna ding ngei bawk se chu chu ka duhpui khawp mai. A chi hlui kan dan tih te kan dah hrang a, tin a hmel mawi lo awm deuh a, kan tih te pawh kan dah hrang vek a. Tin, chu mai bakah lei kai lutuk tur ang chi te pawh theiang tawkin kan ti fai a ni. Chutiang chu kan inzirtir dan leh tun mek a, kan hmalak mek nani avangin. Tunah hian Sailam khawtlangin a sawh thin kan neih mek, kan sawh lai meka hi hralh tlak a ni reng em tih a hi Khaw dang te hian kan sawi khar pawh hian min rawn en fiah se tia hi kan duh khawp mai a, chu chu kan cheu a ni tih laiah ka han sawi duh a. Tin chu bakah kan sawi ka kir leh lawk duh chu tuna kan sawi tak ang khan Sailam khawtlangin a kan eizawn a bulpui serthlum kan tih te, sawhthing kan tih te, puan tah kan tih te hi tun hma atanga kan lo inzirtir ve a nih avangin chu kan inzirtirna chu Pathianin mal a sawm a. Sailam serthlum nge nge, Sailam puan tah nge nge, Sailam sawhthing nge nge tia hi tawngkam hi kan hre ve thin a, mi fak derna hi. kan tawng ve thin a ni. Chutiang a nih laia hetia anga harsatna sawhthing chhe tak mai neitu khua nia kan han lar a hi hriatthiam har kan ti a. Pu Sapdawla han sawi tak ang khan khati zat la ah chuan kan lo inveng zo lo pawh a ni thei e, tlem a lo fel vel deuh te pawh a lo awm thei. Chu erawh chu kan hriat rual a ni lo a ni. Amaherawhchu khati em em chhe tur Erawh kha chu kan ni lo a ni tih lai erawh hi chu kan sawi buat duh em em a ni. Tin, he kan sawi duh leh lut pakhata chu tunah hian Ibok ah hian Mizoram sawrkar in a lak tura hi bag quintal sawmnga bawr vel a hi Ibok ah kan dah phei a. Chungah pawh chu helai kan. Interview na bul lawkah hian bengpuaia hawn a awm a, chutah chuan ih dah khawm vek a ni a, chu dah khawma chu a tha em, a felfai em, a mawi em, mawi lo lai a awm em tih zawng zawngah hi Village Council in kan en dik a, chu kan en dikna erawh chu sawi ang khan inbun ruah vek te a lo har a, ih a bag te te ten kan han en a, a neitute tute nge neitute tih ang chi te pawh kan han en a, tichuan a hmel a mawi em, ih a lan dan atangin a felfai lo te a awm em tih te kan en dik a, chutiang en dik chuan Aibawkah kan dah phei a ni. Chung velte chu tun meka sawh thing hralh chungchanga kan inbuatsaih dan te leh kan hmalak dan a ni a. Tin, chu mai ni lovin kan sawi tak ang khan thil dang kan eizawnna dang pawh chuti ang chuan kan theih ang tawkin hma kan la thin a ni. A tawp berah chuan kan sawi leh duh a chu tunah hian Mizoram sawrkharin Sawhthing la turin kan flagship programme pawimawh tak a ni a, chutah chuan chhungtin ten sai lam khawtlang pawh sawhthing kan sing a, tunah hian kan innghahna a ni avangin kan eizawnna laipui ber kan innghahna a ni avangin tunah hian sorkar rinchhanin kan chho tan mek a ni, eng emaw zat kan chho chhuak tawh a ni. Chu chu min hriat sak se, a hmun ngeiah hian a thianghlim a tha a ni tih hi min rawn hriat sak sela, min lak sak se tih hi kan duh tak meuh meuh a ni. Enchian Kan ngam e, tia kha khalaia a sawi duh lai a ni. Hemi khua pahnih tuna in rawn lar ta viau mai ni e, a khaw nei tu tan chuan a rilru na thlak dawn tak meuh meuh a, hei ka hriat thiam pui khawp mai chu a. Sorkar khan hei hemi khua lak tawh lo tih ang lampanga vaukhatna ang deuh kha a indawng em? A awm em kha? A chu tak chu a khu ang tak chu a awm lo. A khu ang tak khi chuan kan dawng lem lo va, amaherawhte chu hemi effective thil a hi tunah hian hriat tur hi a awm ta zeuh zeuh a, eng khua te emaw chu. kan lak rih loh mai pawh a ngai ang tih ang chi kha kan sorkar official atang te pawhin kan hria. Chu chu chumi kan hriata chu heti ang boruak a lo awm takah chuan i kan ni thei mai a nge maw tia te hi chu rin thuin a awm a ni. Tin chu mai ni lovin he Sai Lam leh Chamring Reliance Company ina a lak Atanga za ah sawm ni, quintal za ah sawm ni, lak tlak loh a chhia tih lai ah hi a mak kan ti a. Chu chuan kan ram ah hian a ram pum ang hian Mizoram sorkar in a lak tur mai ni lo in Mizoram sorkar tel lo pawh a Marwari tam tak tun ah pawh hian an awm a ni. Chu mi te nen ah chuan sai lam leh cham ring chauh ni lo, a ram pum ang hian a tha lo zong a effective a nei lai ah hi hei hi pawi kan ti khawp mai a. Chu lai erawh chu Tih hriatthiam har kan ti a, pawi kan ti a, helai thila hi ngun taka kan ngaihtuah hi chu a ngai niin a lang a ni. Helaia kha ni e, a hmaa February thla tira insawhting hralh nichin thang kan zawhna lai tak kha kan chhang chiah loin ka hria a, hei khami an rawn lei lai khan in lo enpui em? A tir leh lawk duh a chu tuna kan sawi tak ang khan Sailam khawtlang ina kan eizawnna purpui, serthlum kan tih te, sawhthing kan tih te, puan tah kan tih te hi tun hma atanga kan lo inzirtir ve a nih avangin chu kan inzirtirna chu Pathian in mal a sawm a. Sailam serthlum nge nge, sailam puan tah nge nge, sailam sawhthing nge nge tih a hi tawngkam hi kan hre ve thin a, mi fak verna hi kan tawng ve thin a ni. Chutiang a nih laia hetia anga harsatna, sawhthing, a chhe tak mai neitu khu a ni a, kan han lar a hi hriatthiam har kan ti a, Pu Sapdawla han sawi tak ang khan khati zat la ah chuan kan lo inveng zo lo pawh a ni thei e, tlem a lo fel vel deuh te pawh a lo awm thei, chu erawh chu kan hriat rual a ni lo a ni, amaherawh chu a khati em em chhe tur erawh kha chu kan ni lo a ni tih lai erawh hi chu kan sawi vuan duh em em a ni. Aw a han sawi ang khanin a quintal. Za, Aw. Za zela sawmli ang chi angah khan aw an lar a. Amerh chu lehlamah a pic hrang hrangte an han en chuanin a khami a chhia kha aw tam tam a tam hmel lem lo ni entir nan a han tam tak chu ni se de ih a bag anga zawng te khan han bun deuh rui emaw a chhia deuh rui kha a awm kha kan ring mai mai a keimah lo thlir na atang chuan Amerh chu a chhia kha Ba ti lang vek loin a tlem teh chauh a rawn ti lak lawm pawh kan lo ti maithei a. Khalai takah chuan nia chhui chian pawh an mahni a in huam a an chau bawk a, kha chu chhui chiang ngei bawk se a ka duhpui khawp mai a, chuan a kha a kan hriat zel danah khanin an mahni ah khan effect a awm ve thei avangin an mahni khua khan a lak duh lo zel te amaw intihhmuh lo zel te amaw kha a awm thei a, a hming chhiat tawh phei chuanin a lo dik tawk lohna te pawh a lo awm phei chuanin Aa, hetah a kal leh zel ah khan maw aa ria an lo hriat tawh phei chuan kha kha effect thui tak kha a nei tawh thin avangin ih a pawi a pawi hle dawn in ka hria a lo ni tak tak phei chuan ama erawh chu aa lo ni tak tak loh chuan in an tan khan hreawm ve hle dawn in ka hria chunga te pawh chu kan hriat thiam pui ve zel kha a ngai a ama erawh chu a in huam a an cho bawk a kha chu aa an dik ka hring ve hrim hrim a ni anmahni lam side hi maw ah sorkar pawn a check ngei se ka duhpui khawp mai. February thla tira inchhuah thi inghral ni chungkhang kan zawh nalai tak kha kan chhang chiah lovin ka hria a, khami an rawn lei lai khan in lo en pui em i in inzirtir nate chhuah thing hi a tha tur ani han tih lai bawr vel laia kha in lo check deuh em emaw. Self help group vela helai a lo en lo duhpui tute pawn tawk in. Aw Thei tawpin i hma an la a, i sawhthing neitute hnenah pawh a, hei a hmasa tur kan ni a, i fimkhur ang u tiin an inhrilh nasa a, chungte pawh chu kan hre vek a keini pawhin. I thlawh laia erawh chuan an infanpui hman em em bik lova, mahra chu helai an rawn lak khawmah te pawh i an han tuai ve vat vat a, kawng lehlamah inbun leh vek kha thil buaithlak te a ni ve a, chungah chuan kei ngei pawhin an buk laite pawhin ka zuk awmpui a, ka zuk en ve reng a. Heti han en thuak a, chhia han tia eng lo em em tur kha chu ka hmu hran lo va, amaherawh chu. Aw a sawi khan in an lo check pui ve theuh a, an lo en pui ve zel a, amaherawh chu a thlai thil te a ni a, chhe ve thei te a ni a, aw an hral nghal vat loh phei chuan an chawn a, ni thum ni li vel lo awm phei chuan A lo vuain a lo hmel chhe dawn tih kha chu hriat a, aw chutah chuan aa rilru zau tak kha kan kut chu a ngai ve hrim hrim kha tih kha lai kha chu maw. A bag zatel in delh ta ah kha chuan bag thum bag hnih khat lo chhia te kha chu i a awm pawh se awm ka ti, kum sawm ka lo lak tawh na ka ngaihtuah chuan awm ngei ngei tur ah ka ngai zawk mah, a chhan chu sawhthing te chu a thin thawn deuh te. ramah bag an han khung a motor an han load leh a motor an load na te an rap lo thei lova heta an han load thla leh a ka ti a sawngbawl na velah khan rah thlawn velah kha chu awm lo thei lova ni rah chhiat velah kha tin bakah sina kan sawi tawh ang khan a cho tu te pawh hlawhfa ruai te an nia chungah chuan ih em leh ip vel an han vawm luh mawp mawp a heta an han chhun khawm leh an ruh leh dawn ah te pawh ih Ti tur tur te kan nih thin avang hian chungah pawh chuan lo ti tawk khatiang chiah kha awm ang a, tin saw thing hi kan chinna hmuna zira tak ve anga lang tho si, mahse saw thing hrisel lo hi chu awm ru ve thin hrim hrim a ni. In chinna ram leilungah kha khatiang ang turah khan indah em? A ni vek lo, amaherawhchu. Hmun dam deuh lai te pawh kha. Aw, hmun dam deuh lai te leh lei tha vak loh ang chi te, ih thlawh bua kan han tel chi deuh, sawhthing tak pui pui awm thei lohna ang chi te ram te kha nih ve vang khan chute vang chuan sawhthing nawi sawp te kha chu awm ve turah chuan kan ngai hrim hrim a nih chu, chulai chuan kan pha lo, amah erawh chu ih a a tam lu lai deuh a ni, tin sawi bel leh duh zawk ang chin a pu duh awm a an rawn sawi piah lamah piah a. Rilru a naiin hreawm an ti a, eng emaw Tlema zawng dik lo chu awm thei a ni a, a phung ni theiin an hre lo a ni. Enfiah pawh a hmunah an ngam a ni a. Chu lai taka chu keini pawh i ta a, kan rilru kan han ngaihtuah vang vang thin a ni e. Social media lamah khan Matric tawn sawmah tawn li vel lai mai kha chu Mizo rilru chhung ril tak atanga zuk ngaihtuah pawh hian a uchuak lutuk a ni. Khatiang aw, i chu laiah erawh chuan tun hma lam atangin mi. Sumdawnna kawng hrang hrangah sawhthing a ni e maw ni e, kan Mizo kha lama sumdawnna bul kan han ṭan tirh rubber hralh te pawh kha sawi ri kan nih ṭhin a. Hmuh hnana thil sawi zawk kan duh chu he ni kha kan hriat ang khan tun mekah Mizoram Assembly budget session neih mek a ni a, chutah pawh chuan helai kan case laia hi kan Chief Minister zaum takin Assembly House ah sailam leh cham ring sawhthing Reliance Company-na a lei a ṭhat doh thu a kha. a rawn sawi kha a nia, kha kha kan Chief Minister kha kan dem ni hauh lovin khati ang zawnga a sai lam chanchin budget session Assembly Mizoram rorelna sang bera a chhe lam zawnga kan hming a lo lang ta a kha ram rimual pho tu kan nih na lai chen te pawh awm a pawi kan ti tak zet zet a kan theih ang tawk a kan phak ang tawk leh kan theih ang tawk a kan eizawnna a fimkhur tur a kan inti chunga harsatna lo awm ta sawi tur awm a kha a pawi kan ti a tin chutih rual erawh chuan e kan sawi tak ang khan kan a kan rik dan em em erawh hi chu e a ni lovang a tia hi chu kan tanfung ve ta ang ania vangin tunah hian e chin a kan sawi tak ang khan sawhthing kan eizawnna bulpui ber pakhat hran chhuah tura kan chawh mek a te pawh hi a hmun ngeiah te pawh rawn en fiah a Tin, a thianghlim tawk em, a tha tawk em, a hrisel tawk em, a fai tawk em tih zawng zawng te pawh hi lunglawmna infiah te hi theiawm thei ni se chuan a tha kan ti khawp mai a. Tin, kan eizawnna bulpui ber a nihna anga that taka kan hruah kan hralh chhuah ve theihna tur atana hma te pawh min laksak zel turin kan sorkar pawh kan ngenin kan duh tak meuh meuh a ni. Heti. Aw, tuna a sawi ang khan a nia, Assembly House-ah khan kan Chief Minister-in an sawi kha a nia. Amerawh chuan mahni pawhin an sawi ang khanin ah a hmuna en fia an en dik pawh an chau khawp mai a, ah khati engemaw chu a ni bik lo anga tih kha a nei lehlamah chuan a side a side bi lam atanga thlir chuan aw China kan sawi tawh ang khanin ah lehlamah sorkar tantir te an nia ah sorkar a ngai lo maw? A hmaa tra lo in ah tintua ve reng tawh amaherawh chu tun hnai a rawn tling an ni a. Mipuite an lakah hian beisei a sang khawp mai a. Ah chutah tak chuan in ah lehlam ah Congress sawrkar te ah mdf sawrkar te pawh an lo awm ve a. Khang te khan in aw an dem nasa dawn a. Ah a chhe thei ang ber a lo ti te pawh kha ah an awm ve ang maw an mahni party hmain atangin aw khatah khan in an la thei lo ang a, chhuan lamah an zawng a nih kha chuti kha ti tih te pawh a awm thei a, amaherawh chu a sawi tawh ang kha rin an intiam ang hian awm ngei sil a, mipuite beiseina ang hian awm ngei sil a, hralh thei sil a, an ni pawh hian la thei ngei sil a, aw an an intiam kamna ang kan hriat ve danah phei chuan aw an chaw thei ang zawng zawng kha a la thei tur ang a, a ingai amaherawh chu a lo che deuh a maw khap tih ang hnu a lo tel kha chuan a. an tan pawh a harsa ve thei tho a, amaherawhchu chu uluk taka check a tih an ngam chuan hakhat kalpui ngei bawk sela tih kha chu rilru han a awm ve reng a ni, aw tunlai sawhthing a chawh hun lai te a ni a, aw anmahni a inngah ve na rauh rauh te a lo ni ve thei a, hetiang ah hianin aw anmahni hrim hrim lam ni loin aw hmun hrang hrang aw Zoram hmun hrang hrang a ah kun hnathawk te tan khanin ah thil pawimawh tak a ni a, chu chu. sorkar pawh hian aa ngaih tu a chhak hram se, kha chu rilru khan a lian khawp a ni. Tiang hun nei thei tura vantawng channel tena min rawn thlen sin hi an chungah pawh lawmthu kan sawi tak meuh meuh a ni.